Gadyr gijäniň alamaty näme? Bir gijäniň gadyr gijesimi ýa dälmi? Şol soňky on gün täk gijeleriniň haýsy gadyr bolupdyr, haýsy bolmandyr? Alamaty näme? Birnäçe alamatlar bar, ulamalar kitaplarynda ýatlap geçýärler. Şolardan biri Muslimde gelýär. Sahaba Ubeý ibn Kab, Ubeý ibn Ka'b radiyallahu anh aýdýar: "Wa amaratuha An tatlu'aş-şamsu fi sabihati ýawmiha baýdaa la şu'a'a laha. Näme diýýär? Gadyr gijäniň alamaty, ol gijäň güni doganda diýýär, ak we şöhlesiz dogmagydyr diýýär. Näme? Tegelek bolup dogjak. Ak we şöhlesiz. Şu bir alamatlaryndan biri. Başga-da näme? Alamatlaryny ulamalar kitaplarynda ýatlap geçýärler.

Aişe enemiz, Pygamberimiz diýýär Ramazanyň beýleki günlerine garaňda diýýär, soňky on gününde diýýär köp gaýrat ederdi, köp yhlas ederdi, köp ybadat ederdi diýýär. Müslimde geçýär bu hadys. An Aişe radiyallahu anha qalet kan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza dehala Dehalal aşru ahyal leýle we aýkaza ahlahu we jadda we şaddal mi'zar mi'zara Rawahul Buhari we Muslim. We ýene Aýşe enemiz radiyallahu anha diýýär, Ramazanyň soňky on güni girende diýýär, Pygamberimiz gijelerini ihýa ederdi. Ihýa ederdi diýmek näme? Ybadat bilen geçirerdi, doga-dileg bilen, zikir bilen geçirerdi diýýär. We näme diýýär? we maşgalasyny hem ybadat üçin oýandyrardy we has köp ybadat etmek üçin gaýrat ederdi diýýär. Buhary we Müslimde geçýär. E, Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme? Ramazanyň soňky 10 gününde umumynda Ramazanda we hususan hem soňky 10 günde kän ibadata üns berýän eken, köp ibadat edýän eken, artdyrýan eken ibadatyny, dogadlaryny, zikirini.

Kim iman edip, ynanyp we sogabyny Allatagaladan umyt edip, Gadyr gijesini ybadat, namaz bilen geçirse, geçen günäleri bagyşlanar diýýär. Ondan öňki geçen günäleri bagyşlanar diýip aýdýar. Diýmek, Gadyr gijesini nähili geçirmeli eken musulman doganlar? Ybadat bilen geçirmeli. Zikir bilen, Kuran okap, doga-dileg bilen Allatagaladan bagyşlanma diläp geçirmeli. We ýene-de An Aişe radiyallahu anha qalet Aişe radiyallahu anha enemiz diýýär, ýa Resulallah diýýär. Eger bir gijäniň Kadyr gijesidigini bilsem, näme diýeýin? Nähili doga-dileg edeýin diýýär. Şonda Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem aýtdy, Inneke, näme diýýär? Kuly, aýt diýýär. Allahumma, eý Allahym, inneke afuwun, sen bagyşlaýjysyň, tuhibbul afwa, bagyşlamagy gowy görýärsiň, söýýärsiň, fa'fu anni, meni bagyşla diýip doga-dileg et diýýär. Tirmizide, Ibni Majede, Ahmetde geçýär we Tirmizi rahimehullah hasan sahyh diýip aýdýar şu hadysa. We şul aýdylanlardan hem belli bolşy ýaly musurman doganlar Ramazan aýyny, Ybadatymyzdan geçirmeli, nebsimizi terbiýelemeli we hususanam soňky on gününde gowuşjak, ýa-ki soňky on gününde Gadyr gijesine gowuşmak üçin, Gadyr gijesini tapmak üçin näme etmeli eken? Köp ybadat etmeli, doga-dileg etmeli, zikir etmeli, Kurany Kerim okamaly we maşgalamyzy hem oýarmaly. Ramazanyň soňky on gününiň täk gijelerinde Maşgalamyzy hem oýarmaly we gijelerine umumyny ybadat üçin Ramazanda oýarmaly. Maşgala bolup, maşgala agzalarymyz bolup näme Kuran okamaly, doga-dileg etmeli, tehejjüt kylmaly, nefil namaz kylmaly, Alla Tagaladan bagyşlanma dilemeli. Gadyr gijesini, Gadyr gijesini tapjak bolsak, Gadyr gijesini oturjak bolsak şeýdip geçirmeli. Emma käbir kişiler näme edýär şu günki günde bilmeýändikleri üçin Gadyr gijesi belli bir günde öýdýärler. Ýigrimbedinjisi gijesidir öýdülýär. Bu bir. Iki, diňe ukusyz galsaň bolýandyr öýdýärler. Diňe ukusyz galmalydyr öýdýär Kadyr gijesinde. O näme öz arasynda gürleşip oturýarlar. Çyt-çytläp, çaý içip, käbiri kino görüp. Käbiri daşarda ot ýakyp oturýar, üstünden böküp oýnaýar. We käbiri ýalňyş hurafa zatlara ynanýar. Şeýdip gije oturmaly, Hydyr ata garaşmaly diýýär. Hydyr ata gelýämiş diýýär. Ine, şul soňky aýdylan zatlar musulman doganlar düýbünden Kurana ters, Pygamber sallallahu aleyhi ve sellemiň sünnetine ters, dört mezhebe ters şu zatlar. Kuran we sünnete, selef-i salyha, sahaba ters şu zatlar. Bu hili gadyr gije oturylmaýar. Bu hili gadyr gije ihýa edilmeýär. Beýle bir zat dinimizde ýok. Hydyr ata gelýämiş, ýene gelýämiş, buň alakka ynanç ýok. Bul bir hurafi zatlar bidat zatlar o dinler biri aýdyp goýberipdir halkam alyp göteripdir düzedenem bolmandyr şeýdip ýaýrap galan zatlar bu zatlardan el çekmeli musurman doganlar biziň gorellemiz Muhammet sallallahu aleýhi wessellemine sahyh hadyslardan okap otyrs pygamberimiz gadyr gijesinde ramazan aýynda näme edipdir näme doga dileg etmelidigini nähilek geçirmelidigini ne habar berilip otyr hadysdan bizem Muhammet sallallahu aleýhi wesellemi gorelle alyp bizem şol hilek bolmaly.